Joël. Kelly. Wëlls du eis eng knuspreg Geschicht zielen iwwert däin leschten Date? Also, dir, Kelly, giff ech dat jo gären zielen, mä wann eis esou vill Leit nolauschteren, wéi dat grad maachen, dann

Häerzlech wëllkomm bei enger neier Episod vu Méi wéi Sex. Haut schwätze mer iwwert d'Schwätzen, nämlech mat anere Leit iwwert déi eege Bezéiung an den eegene Sex schwätzen. Jo, dat ass e flott Meta-Thema. Dat ass eppes, wat mir am Podcast och ëmmer e bësse maachen, esou iwwert eis Bezéiung an iwwer eise Sex schwätzen. Mee et geet jo elo net drëm, wéi mir am Podcast driwwer schwätzen, mee et geet méi drëm, wéi mer mat anere Leit doriwwer schwätzen, wa lo kee Publikum dobäi ass, well dat ass jo nach enker eng aner Situatioun. Grondsätzlech géifen mer gär e bëssen doriwwer schwätzen, sou wat däerf ech iwwerhaapt erzielen aus menger Bezéiung oder aus mengem Sexliewen. Hues du der do vläicht mat Bezéiungspersoune Reegelen ausgemeet oder méchs du dat éischter sou no Bauchgefill? Dat ass eng déck gutt Fro am Fong. Ech hu mat menger Bezéiungspersoun am Moment keng Reegelen. Ech denken, dass éischter esou bëssen op der Basis vu Vertrauen a Grenze vun der anerer Persoun gutt genuch kennen. A wann ech e Gespréich hat, wou vläicht och eppes Intimes vu menger Bezéiungspersoun Thema war, datt ech dat dann quasi dono zielen, datt ech dat Gespréich hat. Ech fannen et hänkt wierklech dovunner of, ob et insgesamt iwwer d'Bezéiung geet oder éischter zu der Sexualitéit an der Bezéiung. An et hänkt och mega dovunner of, aus wéi enger Perspektiv ech dat zielen. Also wann ech éischter driwwer schwätze wéi et mir mat eppes gaangen ass, zielen ech jo vläicht net onbedéngt mega vill driwwer wéi et der anerer Persoun geet, gaangen ass oder wat déi aner Persoun an deem Moment gemeet huet. Ech fannen, also a mengem Gefill ass et esou, datt virun allem Sexpraktiken, also wat een esou beim Sex konkret mécht, datt dat esou eng Zon wier, jo wou et wichteg ass déi eege Privatsphär, déi vun där anerer Persoun mat däeren ee schwätzt an eebe vun der Persoun mat där ee Sex hätt do mat eranzehuelen. Wat ass do däi Gefill? A well s de no Ofmaachunge gefrot hues, hues du elo Ofmaachungen? Also ech hu mat mengem Partner eng Kéier doriwwer geschwat, mä dat ass schonn länger hier. Dat heescht et wier gutt vläicht mol eng Kéier dat ze reviewen an ze kucken, okay wéi comfortable si mer allen zwee domadder, wann déi aner Persoun iwwer eist Sexliese schwätzt a wat si vläicht Saachen, iwwer déi mer net onbedéngt wëlle schwätzen oder vläicht anonymiséiert wëlle ginn. Mee dat hänkt jo awer dann ëmmer dovun of, mat weem déi aner Persoun doriwwer schwätzt. Well ech ka lo hei ëmmer ganz einfach soen, jo, eng Persoun, mat där ech Sex hat, an déi wéinegst Leit wëssen, wee Kind gemengt sinn an. Oder wee gemengt ass. Mee wann ech mat enger Persoun schwätzen, déi mech kennt, déi weess jo ongeféier ween ween mäi Partner vläicht ass a mat wiem ech vläicht soss nach esou schlofen an dann ass et schonn meeschtens ganz einfach erauszefannen iwwer ween et da elo geet. An jo, dann ass dat mat der Privatsphär een Thema wat wat séier opkënnt a wat schwiereg dann och heiansdo ass, well heiansdo wëll ee jo méi erzielen an et ass ee sech awer net sécher. Also dofir fannen ech et och ëmmer gutt iwwert déi Saachen ze schwätzen a vläicht och mol eng Kéier kuerz op d'mannst ofzechecken, esou wéi fills de dech domadder, wann ech dat Leiten zielen. Anersäits gëtt et natierlech och esou déi aner Säit dann esou, wann ech an enger Polybezéiung sinn, dann ass et jo oft esou, dat meng Partner, innen wësse wëllen, mat weem ech esou Sex hat an ech fannen dat och a Poly-Bezéiunge relativ novollzéibar an normal, dat ech dat zielen an dat dat net ee grousst Geheimnis ass, mat weem ech dann esou Sex hat. Et ass natierlech ëmmer d'Fro, wéi vill Detailer een do wëll zielen an do ass et mensch grad an esou Poly-Konstellatioune wichteg, fir enker kuerz driwwer geschwat ze hunn, wat dann wéi wäit ee kann an d'Detail goen. Jo, an ech fannen och net nëmmen zu iwwert den eegene Sex schwätzen, mee och iwwert d'Bezéiunge schwätzen. Also wéi vill erzielt een a seng éischter an enger net monogamer Konstellatioun, wou ee vläicht net esou vill iwwert d'Bezéiungsdynamiken a wat een zesummen ënnerhëlt a wéi et engem an der Bezéiung geet, schwätzt. Jo, an aner Leit hunn éischter esou bëssen Ech mengen, du an Robin hunn dat Kitchen Table Polyamory genannt an enger vun ären Episoden. Also dass jiddereen halt déi aner Persounen, mat deen d'Bezéiungspersoun och nach zesummen ass, gutt kennt, een bah vläicht och zesumme wunnt, vun dohier Kitchen Table, oder sech halt einfach reegelméisseg trëfft an an esou net-monogame Konstellatiounen. ass et halt éischter sou, dass déi meescht Leit einfach wëssen, wéi, wéi d'Bezéiungen, déi ënnerschiddlech ausgesinn. An ech fannen, also aus menger Erfarung, ass do éischter vläicht esouguer nach d'Fro, wéini probéieren ech net ze vill iwwert Déi aner Bezéiungen ze schwätzen, fir net, jo dann och Bezéiungen ze belaaschten mat zum Beispill Konflikter oder Schwieregkeeten oder do iergendwéi Dynamiken auszeléisen, déi vläicht net esou gutt sinn. Also heiansdo ass et da vläicht besser, mat Leit ausserhalb vun deene Polycule-Konstellatiounen, also quasi deem Netzwierk, wéi Frënn ze, ze notzen, wollt ech elo soen, dat seet net dat aus, wat ech wëll soen. Ze froen, mat engem iwwer herausfuerderend Situatiounen ze schwätzen. Mee ech géing soen, mir deelen dat Schwätzen iwwer Bezéiungen a Schwätzen iwwer Sexualitéit nach eng Kéier e bëssen op, well da kënne mer do nach eng Kéier e bëssen an d'Déift goen. Wat sees du, Joël? Jo, dat ass eng gutt Idee. An ech fand interessant, dass du lo schon vun so schwierege Situatiounen oder Problemer geschwat hues, well dat eppes ass, wou mengen ech vill Leit sech awer och schwéier dinn an gläichzäiteg eppes ass, wou vill Leit Gespréichspartner siche fir iwwer hir Bezéiungen ze schwätzen. An dat ass och mengen ech ee vun deenen heefegste Grënn, wisou een iwwer seng Bezéiung wëll schwätze mat anere Leit, well een e Problem an der Bezéiung huet oder eng schwiereg Situatioun oder halt eppes wëll lass ginn an wëll iergendwéi mat enger Persoun driwwer schwätzen fir dann vläicht och einfach eng méi neutral Meenung ze kréien vun deem Konflikt deen een huet. An aner Grënn sinn éischter esou dat een sech vläicht freet do wann eng Bezéiung nei ugefaangen huet dat een dat wëll Leit matdeelen. Falen dir soss nach esou Grënn an, wisou een iwwer eng Bezéiung schwätze wëll? Net nëmmen well se ufänkt, mee vläicht och well se ophält oder sech verännert. Also zum Beispill wann ee sech trennt oder iergendwéi d'Label vun der Bezéiung verännert, wann een zum Beispill Gspusis war, also keng Ahnung iwwer Méint oder Joren eppes mateneen um Lafen hat an dann ass een, wéi een hei zu Wien seet, FZ, fix zesam, also ganz fest zesummen, oder och, jo, wann ee vläicht eng Paus mécht, woubäi ech net weess, ob Leit dat wierklech maachen, also maache Leit eng Paus? Mee et gi jo ëmmer esou Bezéiungstransitiounen, also ech kennen zum Beispill Leit, déi bestuet sinn an Kanner zesummen hunn an da mierken, Pff, iergendwéi eis romantesch sexuell Bezéiung leeft net méi an dann probéieren, déi Bezéiung esou ze veränneren, dass se vläicht dann einfach zu Co-Parents ginn, wat eng erausfuerderend Situatioun ass, mä jo. Oder ech kennen eng Koppel, déi hei déi lescht sechs Joer zesumme waren an enger Fernbezéiung an elo gesot hunn, komm mer huelen dat ewech, dass mer esou FZ fix zesumme sinn an Mir sinn halt an enger Bezéiung an dat huet hirer Bezéiung déck gutt gedoen, well dat esou den Drock ewech geholl huet. An ech denken, jo, dass dat och e Moment ass, wou een dat gäre géing mat anere Leit deelen. An esou Eskalatiounssaache sinn eppes, wat een oft anere Leit zielt an dat och relativ gesellschaftlech akzeptéiert oder esouguer gewollt, dass een dat zielt. Weess de, wat ech mengen? Jo, wann ee sech bestitt zu Lëtzebuerg, Dann kënnt dat a sou eng kleng gliese Këscht virun der Gemeng stoen fir e puer Wochen. Aus dem Grond, dat, also fréier, fir dat Leit konnte soen, nee, deen ass scho bestuet an deem Duerf an dir wësst dat just net oder an engem anere Land oder sou. Mee jo, also dat, wann een sech verloobt huet oder wann een sech bestuet huet, dat sinn esou grouss Liewensereignisser, déi an eiser Gesellschaft ganz laang ganz wichteg waren an et mengen ech an fir vill Leit ëmmer nach sinn, einfach Riesenevenementer och, also wann een, wéi schonn eng Kéier op enger Hochzäit war, weess, dat dat einfach oft riseg Fester sinn, déi dann och grouss gefeiert ginn, wou d'Leit engem dann och all op d'Schëller klappen a soen, Gutt gemeet, datt der iech elo bestuet hutt. Dat ass bei, wann ee elo seet, ok, mir si elo just nach Co-Parents an net méi zesummen, mengen ech, manner esou. Also do ass d'Resonanz vläicht dann éischter e bëssen eng aner. Nee, ech fannen dat, dat Thema och ganz spannend, datt een dann esou, jo, esou op d'Schëller geklappt kritt. Also ech, esou am, als Metapher soen ech dat elo, jo net ëmmer wierklech, mee ech hunn dat och schonn erlieft, esou datt s de iergendwéi gesot hues, oh, ech si lo zesumme mat där an där Persoun, an dann hu Leit esou quasi applaudéiert, also net wierklech, mee esou ënnerlech iergendwéi. Jo, also ech mengen, meng Elteren zum Beispill sinn extrem frou, datt ech elo metaphoresch ënnert der Hauf sinn. Also datt ech elo säit awer schonn e puer Joer fix mat enger Persoun zesumme sinn, déi meng Famill och kennt a reegelméisseg eeben och mat op Lëtzebuerg kënnt an jo mat där ech mäin Liewen déi nächst Jore wëll zesumme maachen, vläicht och iergendwann eng Kéier zesumme plënnere wëll. Mir hunn en Hond zesummen an esou. Dat heescht jo déi déi gesellschaftlech normal Virstellunge vu wéi e Liewen quasi virugeet an wat och, Ach, iergendwéi Stabilitéit a Sécherheet symboliséiert, wat jo u sech am Fong gutt Saache sinn, hunn natierlech als Kärsäit, dass verschidde Saachen als positiv an aner Saachen als negativ ugesi ginn. Also wann s de dech bestiids an do déi Stufe vum relationship escalator eropgees, ass dat natierlech gutt. A wann s de erëm eng Stuf zréck erofgees, well s de sees, mir sinn net méi zesumme, mee just nach co-parents, entsprécht dat net sou ganz deenen normal Virstellungen. An jo, dat mécht och e Gespréich iwwer Bezéiunge vläicht heiansdo méi schwiereg. Oder dat huet och vläicht Auswierkungen dorobber, mat weem mer iwwer eis Bezéiunge schwätzen. Jo, also fir mech ganz sécher. Also ech hat eng Kéier, dat ech eng Bezéiung esou op Facebook ugekënnegt hunn, fir déi méi Jonk ënner Eech, also fréier wou na méi jonk Leit dat benotzt hunn, gouf et mengen ech tatsächlech oft esou, dat Leit halt iwwert den ass zesumme mat oder es ist kompliziert mit oder halt all déi komesch Saachen, déi een do konnt auswielen als Status gemeinsam, dat se hir Bezéiung esou ugekënnegt hunn an Äh Anker wär ech halt och an der Situatioun, woubäi ech selwer net esou frou mat der Idee wär, dat elo op Facebook ze maachen, mee jo, et ass een dann äh frësch zesummen an et léisst ee sech dann vu sou enger Well vu positiven Emotiounen äh matreiden an dat ass dann och, zimlech positiv opgeholl ginn an vill Leit hunn sech fir mech gefreet an dat ass jo am Fong eng eng cool Saach esou oh ech hunn eng Frëndin an jiddweree freet sech fir mech. Wéi schéin ass d'Welt net? An iergendwann krut ech dunn vun enger Frëndin gezielt vun engem Bekannten, mat deem ech wierklech net esou vill ze dinn hat, deen iergendwéi esou eng Remarque gemeet huet à la ah elo huet hien och endlech eng Frëndin an ech hu mer esou geduecht wat What's it to you? Also wat geet dech dat un? An wisou kanns du dat elo iergendwéi esou erofloossend kommentéieren an esou, also ne wa Leit sech fir ee freeën, dat ass jo schéin, mee wa Leit esou soen, ah endlech huet hien och eng Frëndin, esou wat wëlls de domadder soen? An virun allem esou. Ech hunn déi Persoun wierklech zu deem Zäitpunkt net gutt kannt. A wann ech iwwer nodenken, je méi komesch fannen ech déi, déi Aart vu Gossip oder déi Aart vu Kommentéiere vun, vum Liewensstil vun anere Leit. Sou, jo, fannen ech ganz komesch an dofir hunn ech mer éischter zur Ugewunnecht gemeet, also net elo just wéinst deem, wéinst deem Facebook-Incident, mee generell hunn ech mer et éischter zur Ugewunnecht gemeet, fir. méi geziilt mat Leit iwwer Bezéiungen ze schwätzen an och mer ze iwwerleeën, okay, wat fir Informatioune wëll ech präisginn, weem wëll ech wat zielen. Wat natierlech e bëssen absurd ass, wann een e Podcast huet, wou een iwwer déi Saache schwätzt. Mee hei ass et jo dann trotzdeem e bësse méi anonym, wéi wann ech elo mat Leit schwätzen an Nimm soen an Detailer ginn. Dat. fillt sech da schonn ëmmer bëssen esou jo invasiv un, och wa Leit dann deelweis wahrscheinlech einfach ganz ganz fein esou nofroen, jo wat wat schafft en dann an wéi heesche seng Elteren an huet en eng Kaz oder also esou Detailer wou ech mer heiansdo froen, ok wisou muss ech elo quasi déi Persoun mat där ech zesumme si virstellen an an dir presentéieren? Dat heiansdo ginn et do esou komesch Dynamiken an deene Gespréicher.
Jo, ech mengen un déi normal Virstellungen, also zum Beispill, dass et déi beschtméiglechst Optioun ass, fir an enger Bezéiung ze sinn, beschtefalls och an enger stabiller, beschtefalls wëll ee sech och bestueden, beschtefalls, keng Ahnung, huet een en Haus an oder e Kand zesummen, dass déi halt esou gebonne sinn u Wäertegkeete vun der eegener Persoun oder dem eegene Liewen, also dass quasi een eppes. Reusséiert huet a sengem Liewen opgrond vun deene Statusmarkeren souzesoen. An ech fannen dat schued, well jo ech mengen dat Leit ënner Drock setzt déi Saachen och wëllen, mussen ze erreechen, vläicht esouguer obwuel et guer net zu hirem Liewe passt oder am Fong vläit och kee sou en dringend Bedürfnis vun hinne selwer wier. An also ech denken, dass e relativ verbreedent Phänomen, dass Leit soen, oh Merd, lo hunn ech awer keng Kanner kritt mat sou 70 oder oh ech hunn ëmmer mäi ganzt Liewen nëmme gelount an iergendengem meng Sue ginn, hunn ech mäi Liewe lo verfeelt, firwat hunn ech keen Haus? Fir also sou e bëssen sou am Sënn vun, wat hannerloossen ech? Also ech mengen do ass ganz vill Sou, jo, Sënnsich a Wäertegkeetssich och mat dran, déi sech net ëmmer gutt ufillt. Mee sou ass dat halt mat den Normen vun eiser Gesellschaft. Ech hu mech gefrot, well s du soos, dir geet dat heiansdo op d'Strëmp, wann hei d'Leit quasi sou nom Profil vun denger Bezéiungspersoun froen, Mat weem schwätz du dann lo konkret iwwert deng Bezéiung oder Bezéiungen oder Dates oder halt sou Frëndinneschafte vläicht och? Ech weess net, ech hu lo virun allem sou romantesch sexuell Bezéiungen ënner Bezéiung gemengt, mee dat muss jo net sinn. Jo, du hues Recht, ech hunn allerdéngs lo net sou vill driwwer nogeduecht mat weem ech iwwert meng aner Frëndinnen, déi ech sou hunn, schwätzen. Natierlech kënnt dat ëmmer erëm op, wann een an engem Gespréich eppes zielt an probéiert d'Leit ze crediten. Ech sinn net ëmmer ganz gutt doranner, mee ech probéieren dat méi ze maachen, wann ech e Gedanken oder eng Geschicht, déi eng Persoun mer gezielt huet, erzielen, dat ech dat dann, dat ech déi Persoun da crediten, am mannsten dat et ass vun enger Frëndin an net vu mir. Fir op deng eigentlech Fro anzegoen, ech hunn d'Gefill, dat Vill sou vun deene Gespréicher, sou bass mat engem zesummen oder ween ass däi Partner, dat déi sou organesch zwësche Gänseféisercher opkommen. Also entweder zielt een, wéi ech elo grad als Beispill gesot hunn, zielt een iergendeppes an da seet een, ah jo, mäi Partner huet dat an dat gemeet oder deen huet dat an dat gesot. Wann ee vill Zäit mat enger Persoun verbréngt, dann huet een och vill iwwer déi Persoun ze zielen A wann ee vill mat enger Persoun deelt, dann, dann huet een och vill Gedanke vun där Persoun, déi ee vläicht deele kann. Dat heescht, et kommen déi Saachen oft op. Mee et ass natierlech ëmmer e bësse sou eng Abwägung dobäi, weem ech a, weem ech wéi vill zielen. Also sou, dat ech ee Partner hunn, dat fannen ech net esou schwéier ze zielen. Do ginn et vläicht. e puer Leit wou ech net onbedéngt esou, wou dat da vläicht éischter esou en Outing wier nach, wou ech da mech net onbedéngt esou wuel fillen an net onbedéngt dann ëmmer direkt dermat eraus rucken a vläicht fir d'éischt emol e bësse esou d'Filler ausstrecken, ok wéi kënnt dat elo un? An dann esou, jo, datt ech vläicht awer nach Dates hunn oder mat anere Leit schlofen. ass schonn e bësse méi e klenge Krees vu Leit, deenen ech dat dann och nach op d'Nues bannen, esou am, am direkte Gespréich, well ech einfach d'Gefill hunn, datt dat, jo, dat ass ëmmer e bësse sou en Outing. Also och wann ech soen, ech als Cis-Mann hunn e Partner, dat ass och en Outing. An et ass ee ganz séier a Situatiounen dran, wou et dann net méi drëm geet, ween ass däi Partner an a wat schafft en an ass en eng gutt Partie oder net, mee, aha, du hues déi an déi sexuell Identitéit oder, aha, kanns de mer méi iwwer dat Polysinn zielen an ech wéisst jo guer net, wéi ech dat géif maachen, ech géif dat jo net aushalen. An dann huet ee séier esou Gespréicher dran, wou een, wou ech mech dann oft e bësse esou fille wéi esou, jo, Zirkuspäerd. Also dat ass jo eppes, wat ech a mengem Studium oft erlieft hunn, esou als Lëtzebuerger zu Wien, wou, wou een dann op esou Partye war an iergendwann huet, huet een iergendeppes gesot, jo, bei eis zu Lëtzebuerg, an huet, an dann esou, Ah Merd. Dann gesäit ee sou d'Aen opblénke vun all de Leit ronderëm an dann sinn déi sou, Kanns de eppes op Lëtzebuergesch soen? Kanns de mer zielen, wéi äre Bildungssystem ass? An jo, also ech hu vill Partyen sou domadder verbruecht, de Leit iergendwéi Fun Facts iwwer Lëtzebuerg ze zielen. An iergendwann ass dat net méi sou interessant an Sou wëll ech och net iergendwéi ëmmer erëm rechtfertegen, an enger Polybezéiung ze sinn. An duerfir halen ech mech dann heiansdo zréck mat deenen Saachen. Ech weess net, wéi dat, wéi dat bei dir ass. Also, et geet net onbedéngt ëmmer drëm, datt een dat net wëll zouginn oder datt een dat net wëll soen oder datt et eng geféierlech Situatioun ass, mee heiansdo nervt et och einfach, dann de Leit mussen Saachen z'erklären. Jo, dat verstinn ech. Ech fannen et. immens angenehm an ech mengen et mécht et mer och méi einfach am Podcast iwwert meng Bezéiung ze schwätzen, zu Wien ze wunnen an souzesoen e bëssen déi meescht vu mengen noen oder intimste Bezéiungen zu Wien ze hunn, well jo wann ech dann zu Lëtzebuerg sinn An do hunn ech halt meng dräi Kollegen, mat deenen ech schonn einfach iwwer alles a menge Bezéiunge schwätzen an och iwwer Sexualitéit an esou weider. Mee ansonste ginn et do net sou wierklech Leit, déi. Déi dat géing sou interesséieren. An ech hunn d'Gefill, dass virun allem net-monogam Bezéiungen zu Lëtzebuerg nach net esou gutt ukomm sinn esou an et do vill Froe gëtt. Zu Lëtzebuerg sinn natierlech meng Elteren. An ech hunn am Virfeld eben driwwer nogeduecht, wéi schwätzen ech mat mengen Elteren iwwert meng zum Beispill aktuell Bezéiung. An do ass et éischter en, Ah jo, mir waren elo de Weekend do an do an där Persoun geet et gutt an de Mupp mécht dat an dat. Oder och emol iwwer Zukunftspläng oder wou mer an d'Vakanz ginn, mee elo net, Wéi geet et mir an dëser Bezéiung? Also dass wierklech méi esou abstrakt an un Handlungen aus eisem Alldag gebonnen an net u mäin emotionaalt Erliewen vu wéi et mer an der Bezéiung geet. An ech denke meng Elteren oder och meng Biofamill gesi jo, wa meng Bezéiungspersoun da mat mir zu Lëtzebuerg ass, wéi et eis matenee geet. An dat trëfft éischter, mengen ech, eng Ausso driwwer, An sou déi Metakommunikatioun iwwert meng romantesch Bezéiung oder Bezéiungen, jo, ass eppes, wat ech net, net esou gär mat mengen Eltere beschwätzen, well ech d'Gefill hunn, dass dat awer schonn en Deel vu menger Privatsphär ass, deen ech léiwer mat menge Frënn, Frëndinne beschwätzen. An déi kenne mech och schonn elo esou laang a meng ganz Bezéiungsgeschichten a meng ganz Dates an esou weider, dass ech dat extrem angenehm fannen, dass si schonn esou vill do wëssen an dass et do net esou vill Virlaf brauch einfach. Jo, also et ass bei mir och esou, datt et verschidde Leit gëtt, mat deenen ech iwwer verschidde Levelen iwwer meng Bezéiunge schwätzen an ech mengen, datt et esou een ee casual Level gëtt, wou een einfach esou e bëssen déi Fakten erzielt an esou, wéi s du et sees, déi Meta-Diskussiounen, esou, wéi geet et mer domadder, dat ass dann éischter fir esou ee ganz klenge Krees vu Leit. Ech muss soen, am Moment hunn ech net vill Leit, mat deenen ech esou. Déi Aart vu Gespréicher féieren, dat feelt mer e bëssen a mengem Liewen. Vläicht muss ech mol erëm e bësse méi mat verschiddene Leit, mat deenen ech esou Gespréicher hat, erëm reconnecten, well dat ass an deene leschte Méint e bësse verluer gaang. An ech net elo, well déi Leit iergendwéi schlëmm wieren oder datt mer eis geschidden hätten oder esou, mee einfach, well vill lass ass an deene jeeweilege Liewen. An dat ass e bësse schued. Also dat, dat feelt mer e bëssen an ech mengen, datt dat och ganz. ganz gutt ass fir Persounen ze hunn, déi ausserhalb vu Bezéiunge sinn a mat deenen een dann iwwer esou déi kleng a gréisser Problemer oder déi kleng a gréisser Freedegkeeten, Schéinheeten a Bezéiunge schwätze kann a wou ee bësse sou ziele kann, wéi et engem emotional mat deene Saache geet. Well ech mengen, datt dat och ëmmer gutt ass fir esou eng aner Perspektiv dorobber ze hunn an. Du has dat virdru, mengen ech, schonn entweder besser ausgedréckt wéi ech oder ugedeit, oder béides, dat et net esou cool ass, wann ee poli ass, dann esou déi aner Bezéiunge mat Stress aus enger vu sengen anere Bezéiungen ze belaaschten, well ech mengen, dat dat oft e bësse schwiereg ass. Also ech war schonn an der Situatioun, datt ech mol esou Saachen ugelauschtert hunn an dann oft gesot hunn, esou, Also ech kann der elo meng Meenung dozou soen, mee déi ass natierlech ëmmer e bësse gefierft. An ech kann der natierlech nolauschtere, mee ech kann elo net esou vill do maachen oder soen. Also et hänkt dann natierlech och ëmmer dovun of, wat d'Zil vu sängem Gespréich ass. Also wann eng Persoun sech just e bësse wëll auskratzen, soen ech elo mol, ouni dat elo pejorativ ze mengen, mee einfach wëll e bëssen zielen, da kann een natierlech nolauschteren. Mee wann ee wierklech wëll driwwer schwätzen an och Erfarungen austauschen, dann ass et ganz schwéier mat enger Persoun, mat där een och zesummen ass. Fannen ech op mannst. Jo dat stëmmt. Ech fannen et hänkt och e bëssen vun den Themen of ëm déi et geet. Munch Themen ginn och besser fir ze beschwätzen wéi anerer. Ech hunn och gemierkt dass beim Schwätzen iwwer Bezéiungen d'Leit ënnerschiddlech Saachen veraarbechten. Also et ginn esou Et ass natierlech elo net esou binär, wéi ech dat zielen, mee et ginn external processes an internal processes. An a menger Bezéiung ass et zum Beispill esou, dass meng Bezéiungspersoun intern prozesséiert, wéi seet een dat, Saache verschafft an halt fir d'éischt emol iwwer Saachen, muss nofillen an nodenken a bëssen Zäit brauch an dann halt kann driwwer schwätzen an ech brauch dee Raum fir mat enger anerer Persoun oder och heiansdo mat mer selwer d'Saachen haart auszeschwätzen fir zum Deel souguer ze verstoen wéi ech mech och an deene méi klengen Nuancen dozou fillen a wat ech dozou denken a fir och Saache weiderzedenken. Dofir hëlleft et mir extrem mat Leit iwwer Saachen ze schwätzen, notamment meng Bezéiungen, an ech konnt déck gutt domadder mech a Verbindung setzen, dass de soos, dat hat lech an deene leschte Méint net vill, well esou ass et mir och gaangen. Also mäi Fazit war esou e bësse wou ech dat hei virbereet hunn, dass ech mer geduecht hunn, am Fong schwätzen ech manner iwwer meng Bezéiungen an och iwwer mäi Sex, wéi ech dat gäre wéilt, an ech hunn. Bësse probéiert ze kucken u wat dat läit, an Do si mer esou puer Grënn agefall, nämlech engersäits mengen ech läit et un eisem Alter, also datt een esou mat Ufank, Mëtt 30 halt jiddereen esou a sengem Beruffsliewen, Privatliewen an esou dran ass, datt ee manner Energie och huet an da vläicht manner och esou sozial Kontakter pfleegt wéi an Zäiten, wou een nach méi Energie an och méi Fräizäit hat. An dann ass et awer, mengen ech, och esou, dass een a Laangzäitbezéiungen, also ech géing emol soen a Bezéiungen, déi méi laang wéi zwee Joer scho bestinn, wou et keng gréisser Krisen oder Problemer gëtt, vläicht net esou den Impuls huet, fir elo Saachen esou mega duerchzeschwätzen. A wou ech awer gemierkt hunn, wär cool, déi, och déi kleng Verännerungen an iergendwéi dat Zesummewuessen a sech weiderveränneren, mol méi an der Déift mat engem ze beschwätzen. An ech denken och, vue dass ech elo déi lescht, wat ass et, zwee, dräi Joer keng nei Persoun kennegeléiert hunn, feelt esou e bëssen déi new relationship energy, also esou dat, deen Impuls, dee vu mir aus kënnt, fir wëllen doriwwer ze schwätzen. Oder dass et esou dat dréngend Bedürfnis gëtt, och Saachen ze deelen. An heiansdo, wann ech dann net drun denken, en Thema anzebréngen, well et, net esou dréngend ass souzesoen oder well déi aner Persoun net nofreet, da kënnt et vläicht och guer net esou vill zu Gespréicher iwwer Bezéiungen a Sexualitéit. Wat denks du? Ech fannen, et gëtt och nach en drëtten Typ vu Leit, nämlech déi Leit, déi e Podcast brauchen, fir hir Saachen ze prozesséieren. Well, wann Der dëse Podcast säit der Staffel zwee gelauschtert hutt, et gouf vill Momenter, wou ech op iergendeppes dropkomm sinn. während äh, ech mat Leit de Podcast opgeholl hun. Mee bon. Jo, ech mengen dass de Recht hues, dat den, den Alter an och sou déi méi äh, festgefueren, awer vläicht och am gudde Sënn, Bezéiungssituatiounen, déi stabil Bezéiungssituatiounen dozou féieren, dat ee vläicht manner den Drang huet iwwer Saachen ze schwätzen, ähm, well den Drama feelt. Jo, et huet iergendeppes. Ech mengen, et gëtt einfach esou e bëssen och esou dee The Gossip Factor, deen, dee vill Leit awer an hirem Liewe gären hunn. An also ech mengen, et ass keen Zoufall, datt sech dann esou News iwwer esou Stars oder Royals oder wat och ëmmer et ass, True Crime Podcasts, Moderator, innen oder also et gëtt jo vu, vu Mikro bis Makro Celebrities Gossip bal iwwer jiddwereen. An dat ass mengen ech eppes wat vill konsuméiert gëtt fir esou e bëssen deen Drang dovunner och och ze stëllen. Mee am Fong ass mengen ech déi besser Method fir mat deene Saachen ëmzegoen effektiv sech ëm déi eege Bezéiungen oder déi Bezéiunge vu senge Frënd, innen ze këmmeren, mat deenen doriwwer ze schwätzen a sech dann eben och net un deem groussen Drama opzegäile mee sech éischter iwwer déi kleng Verännerungen äh, ze diskutéieren an, an matzefillen an ze erhalen an sech ze freeën, dat Leiit äh, wuessen an dat Wuesstum halt net ëmmer direkt mat riese Schrëtt ass, mee, mee kleng an nohalteg an dat ass och cool a flott fir iwwer déi Saachen ze schwätzen an Wa mer dann schon bei mir sinn, Mëtt, Enn 30, muss ech leider schon soen, an hunn net esou vill Zäit fir Leit ze gesinn. Dat heescht awer och, dat d'Ofstänn zwëschent deenen eenzelen Treffen oft méi grouss sinn an dann huet een sech méi ze zielen. Also vun dohier ass dat vläicht och guer net esou schlëmm da méi, dat engersäits d'Bezéiungen méi lues sech entwéckelen, anersäits een d'Leit net esou oft gesäit. Well den Rhythmus da quasi dee selwechte bleift. Jo dat stëmmt, an ech fannen Gossip sou laang en net béisaarteg ass oder iergendwéi sou Normvirstellunge reproduzéiert wéi ah Gott sei Dank ass déi Persoun lo och endlech mat engem zesummen, fannen ech Gossip am Fong och eng wichteg sozial Funktioun an ech géing op jidde Fall elo léien, wann ech géing soen, datt ech et net interessant fannen, dee klenge Gossip hunn, wee elo vu mengen Ex-Dates mat weem erëm zesummen a wee sech getrennt ass a firwat a wou et vläicht net esou gutt oder och gutt ausgaangen ass, net och heiansdo géing interessant fannen. Also ech loosse mer do och heiansdo den Téi aschenken. An jo, ech hunn och missten drun denken, datt Vläicht ee Grond, firwat ech manner iwwert meng Bezéiungen an iwwert meng Sexualitéit mat menge Frënd, innen oder Bezéiungspersoune schwätzen, ass, well, jo, dat och iergendwéi en Thema vu menger Aarbecht ass an ech éierlech gesot virun allem iwwer Bezéiungen a Sexualitéit am Bezuch op meng Aarbecht schwätzen an da vläicht och esou e bëssen en ënneren Impuls vu mir ass, mech vun deenen Themen ofzegrenzen, fir net quasi esou no un der Schaff ze sinn an. Wat ech mer och geduecht hunn, ass, dass et vläicht och esou ass, dass vill Leit denken, ech géing mat méi Leit driwwer schwätzen an da froe se net no, well se d'Gefill hunn, dass ech jo souwisou vläicht schonn driwwer geschwat hunn. Dat ass natierlech elo eng Vermutung. Komm mer gi lo mol eriwwer vun de Bezéiungen zu Sex. Mat weem, Joël, schwätz du iwwert däin Sex? Oh, also virun allem mat menger Partnerpersoun a mat Dates. A mat Frëndinnen éischter seelen. Also do ass elo erëm den, dat ass scho länger hier, dat ass vläicht esouguer nach e bësse méi laang hier, wéi iwwer Bezéiunge schwätzen. Also effektiv e ganz, ganz klenge Krees, äh, plus halt all die Leute, die den Podcast hei lauschteren. Also kënnt halt och nach rëm enker dozou. Ech file mech och gesinn, wann du sees, datt mat menger schaff. Dat ass natierlech net äh, dat, wat ech haaptberufflech maachen, sou, sou wéi du iwwer Sex schwätzen, mee dee Podcast ass jo och eng gewëss Form vun Aarbecht. An jo, heiansdo hunn ech dann och esou d'Gefill, okay, am Fong hunn ech dat Thema schonn e bëssen duerchgeknat, wat net ëmmer esou deen dee beschten Impuls ass. Also ech mengen do muss een och dann e bëssen probéieren dat ze trennen esou zwëschen zwëschen däi deem wat ee schonn ëffentlech gesot huet an deem wat ee vläicht nach privat enker mat enger Persoun wëll schwätzen. Mee jo also bei mir ass et virun allem esou dat ech mat mat mengem Partner driwwer schwätzen a mat Dates an heiansdo mat Leit mat deenen ech op esou Online-Dating-Plattformen schwätzen, mee da geet et éischter esou ëm, wat hues du fir Wënsch, Erwaardungen, Virléiften, wéi elo wierklech ëm konkret, okay, deen do an deen do, Sex hat ech. Mee dat gehéiert jo e bëssen och dozou, esou, okay, ech hunn do an domadder Erfarung zum Beispill. Dat heescht jo dann normalerweis, datt een déi Zort vu Sex oder déi Zort vu sexueller Praktik schonn eng Kéier hat. Mee wéi ass dat bei dir? Also du schwätz jo dann warscheinlech virun allem op denger Aarbecht Iwwer dee Sex, deen s du has? Nee.
A menger Aarbecht schwätzen ech iwwer Sexualitéit, mee extrem sielen iwwer mäi Sex. Also am Fong just am Podcast, well wann ech mat Jugendlecher an och mat Erwuessener sexualpädagogesch schaffen, geet et net ëm meng eegen Erfarungen, An dat ass och gutt esou, souwuel fir meng Privatsphär wéi och déi vun deenen anere Leit. An do ass et och zum Beispill mat Jugendlecher e mega wichtege Learning, dass si eis kënnen all Froe stellen, déi se wëllen, mee mir halt just déi Froe beäntwerten, déi fir eis an eis Privatsphär an der Rei sinn. An et ass mega wichteg och, dass si verstinn, mir stellen hinne keng privat Froen a Privatsphär heescht, ech schwätze mat Leit, doriwwer déi mir emotional no sinn, wéi menger Famill, menge Kollegen, an net mat Leit, déi ech net kennen oder an engem Kontext vun enger Grupp. An doduerch, dass de Podcast souzesoen eng Mëschform ass vu menger distanzéierter Aarbecht an esou bësse perséinlechen Anekdoten, ass mer am Fong grad opgefall, Joël, dass déi Persoun, mat där ech warscheinlech am meeschten iwwer Sex wou entre autres och meng Erfahrung gaangen ass, geschwat hunn, dat bass du. Well mir hu relativ vill Minutte vu Podcast d'lescht Joer zesummen opgeholl an ech denken, datt wann ech mat menge Kollegen driwwer schwätzen, also zumindest lo net en somme, mee sou allen eenzel, kommen ech do op manner Minutte. Häerzleche Gléckwonsch, Joël!
Merci, dat ass mir eng grouss Éier. Ech fannen dat schéin. Also ausser. Mengem Partner bass du wahrscheinlech och déi Persoun, mat där ech am meeschten iwwert déi Saache geschwat hunn an deene leschte Méint a Joren. Also wat mir nach esou bei Partnerpersoun oder Partnerpersounen afält, dat ass, dat ee jo net ëmmer just iwwert dee Sex schwätzt, deen ee lo grad hat oder virun enger Woch hat oder virun e puer Deeg hat, Mee och heiansdo mol Saachen zielt, déi e bësse méi laang an der Vergaangenheet leien. An natierlech spillen an a Polybezéiunge spillt Jalousie jo oft e bëssen eng Roll oder, oder ka mol opkommen. Mee ech denken, datt och souguer a monogamme Bezéiunge, vläicht do souguer nach méi, sou Geschichten iwwer Sex, déi méi laang hier sinn, och zu Jalousie kënne féieren. Also net just a monogame Bezéiungen, och a Polybezéiungen, an alle Bezéiunge wahrscheinlech. Well, jo, ee sech denkt, oh, dat do hues de mat där do Persoun gemeet, awer mat mir net. Oder, ma ech hätt dat och gär déi éischt Kéier mat dir gemeet. Oder. Also honnertdausend Grënn, wisou ee kann jalous sinn. Et muss och net ëmmer eng rational Erklärung dofir ginn. Gefiller sinn nu mol einfach Gefiller an net ëmmer honnertprozenteg erklärbar. An jo, do fannen ech et och spannend, well dat fir mech laang Zäit eppes war, wou ech net esou driwwer nogeduecht hunn, dat mech dat giff, also dat dat aner dat kinnt treffen oder dat et mech kinnt treffen. An ech den Ëmgang domadder och net ëmmer ganz einfach fannen an dann bëssen esou dozou. Neigen, ok dann zielen ech léiwer net zevill wéi lo dann Jalousie bei der aner Persoun auszeléisen an dat ass vläicht awer net esou deen dee richtege Wee, well am Fong ass besser probéier deen där Persoun Tools ze ginn fir domadder ëmzegoen an probéier deen awer weiderhin esou offen ze si wéi een wéi ee si wëll. Et kënnt natierlech ëmmer dobäi dat Wuert, dat mer elo schonn e puer mol benotzt hunn, déi Privatsphär. Wéi wéi ass dat dann oder wéi léis du dat dee Problem?
Ech fannen je méi wäit et no hannen an der Vergaangenheet ass, desto méi einfach ass et vun Erfarungen ze zielen, well och desto méi anonym gëtt déi aner Persoun souzesoen oder vläicht och net d'Zäit oder déi Persoun ze soen, mat där een déi Zort vu Sex hat. Ech fannen et awer gläichzäiteg weird an intime Bezéiungen dann net ze soe wien dat war, well. Also et ass jo och iergendwéi esou e komescht Verstoppspill. An jo, ech hunn an der Virbereedung fir dëst Gespréich nach eng Kéier eng vun deenen éischten, also aus der éischter Staffel, Episoden nogelauschtert. Déi heescht Sexgespréicher, ech mengen et ass d'Episod 27, déi ech 2019 mam Momo opgeholl hunn, wou mer och e bëssen iwwert dat Thema, iwwer Sexualitéit schwätzen, geschwat hunn an eben iwwer esou Privatsphär. An meng Analys vun deemools war, dass déi komesch Gefiller, déi een huet, wann een iwwer Sexualitéit oder iwwer den eegene Sex och mat anere Leit schwätzt, zum Deel och einfach kulturell bedéngt sinn. Also dass mer an enger sexnegativer Gesellschaft liewen, déi der seet, dat ass en Thema, dat muss de anescht behandelen, wéi all déi aner Themen. An ech fannen dat ass och eng Zort vun vun Ofweiung an sech eruntaaschten, well et ass natierlech extrem wichteg déi eegen dat eegent Gefill vu Privatsphär an och vun der Persoun mat där ee schwätzt ze respektéieren an do net esou keng Ahnung esou schnell virzepreschen, mee ze kucken wéi leeft d'Gespréich, freet déi aner Persoun vläicht och Saachen no. An ergëtt et sech vläicht iergendwéi och organesch, dass een dann nach e bësse méi a weider zielt. Well ech, also ech hunn zu deem Moment gesot, jo, wann ech gëschter eng Glace iesse war a se war mega gutt an ech géing gär dovunner zielen, mä an ech dat jo och elo net, well ech mer denken, oh mäi Gott, nee, Glacë sinn en gesellschaftlech Tabuthema, do dierf ech elo net driwwer schwätzen. An op eng Aart a Weis géing ech et cool fannen, et esou ze normaliséieren, iwwer Sex a Sexualitéit ze schwätzen, jo, dass et sech manner pecheg ufillt dat ze deelen a gläichzäiteg fannen ech mëttlerweil och iergendwéi schéin, dass et Theme gëtt, déi esou eng Vertrauensbasis erfuerderen, well ech fannen dat ass och ee vun de Grënn iwwer Sexualitéit ze schwätzen, nämlech fir sech opzemaachen, sech verstanen ze fillen, sech verbonnen ze spieren an iergendwéi sech vulnerabel ze maachen a sech doduerch och iergendwéi emotional kënnen méi no ze kommen an Wäertschätzung där anerer Persoun auszedrécken an deems een se esou opmécht an dass dat och eng Erfahrung ass déi een net mat jidderengem muss hunn souzesoen, also dass et iergendwéi och eppes Besonnesches ass. Jo, also do stëmmen ech der op jiddefalls zou. Souwuel wat sou déi ideal Biller ugeet oder wat wat wier flott gesellschaftlech, wa mer kinnten alleguerten iwwer Sex schwätzen, wéi awer och déi Siichtweis vun et ass nu mol eppes wat wat zimlech intim ass, wat ech net mat jidderengem vläicht och wëll deelen, verschidde Saachen. hu mer jo net esou vill Problemer, dat mat engem gréissere Publikum ze deelen, wéi Der grad mierkt, andeem Der dat lauschtert. Mee aner Saache wëll ech vläicht net mat jidderengem deelen, déi wëll ech vläicht just mat engem gewësse Persounekrees deelen. Mee ech denke mer schonn heiansdo, et wier am Fong cool, grad a Frëndeskreesser, déi am Fong relativ oppe sinn, dach awer méi oppen iwwer déi Saache schwätzen ze kënnen an och mol e Gespréich an enger Ronn ze hunn, wou vläicht net just zwee Leit sëtzen, mee dräi oder véier Leit. An well dat ass eppes, wat ech, wou ech d'Gefill hunn, dat ass ganz, ganz seelen, datt dat passéiert. Also vläicht huet dat och e bësse mat Sozialiséierung ze dinn an esou, mee ech hunn d'Gefill, datt dat ganz seelen de Fall ass, datt ech an enger gréisserer Ronn sëtzen, wou Leit dann méi oppen iwwer Sex schwätzen oder Erfarungen austauschen, mee datt dat éischter esou One-on-one-Gespréicher sinn. A bei mir och tatsächlech bal nëmme mat queere Persounen oder mat Fraen. An ech mengen, déi leschte Kéier, datt ech mat engem hetero cis Mann iwwer Sex geschwat hunn, ass wierklech ganz, ganz laang hier. A warscheinlech war et och keen immenst déift oder immenst éierlecht Gespréich. Also dat huet natierlech och e bësse mat der Bull ze dinn, an där ech mech beweegen. Mä et ass effektiv, mengen ech, och eppes, wat halt esou usozialiséiert gëtt an wou sech vill Männer dann och schwéier dinn, iwwer esou Saachen ze schwätzen. A vläicht net schwéier dinn, driwwer ze schwätzen, mä seriö an éierlech driwwer ze schwätzen. Well esou dee Locker Room Talk, wéi een dat dann nennt, esou dat dann iergendwéi esou sexualiséiert Bemierkunge gemeet ginn, dat esou Undeitunge gi meet ginn, dat ee vläicht och iergendeppes seet, mee dat dann meeschtens esou, ech gi lo mat iergendeppes un, ass, dat ass natierlech op enger Ebene schwätzt een iwwer Sex, mee et schwätzt een net wierklech iwwer Sex, et mécht een éischter esou seng Männlechkeet breet oder probéiert een egent eppes ze signaliséieren, wéi dat ee lo giff iwwer Gefiller schwätzen oder iwwer iwwer Onsécherheete vläicht och oder iwwer Virléiften. An ech giff dat awer extrem wichteg fannen, dat mer als Gesellschaft an ee Modus komme wou mer méi, Iwwer Sex schwätzen a méi éierlech iwwer Sex schwätzen, dat ass och e Grond, wisou ech dëse Podcast gäre maachen, well ech eben d'Gefill hunn, datt et eis alleguerten eppes bréngt. Jo, dat mengen ech och. An jo, ech géing et op jidde Fall zoustëmmen, datt sou deen, dat Performatiivt iwwer Sex schwätzen oder sou e bëssen, hëhëhë, onangenehm ronderëm schäerzend, halt net mécht, dass ee Gefiller veraarbecht oder sech ëffnet an iergendwéi an der Bezéiung eppes Schéines entsteet oder ee Plaz huet, fir jo iwwer sech selwer kënnen nozedenken. An da bréngt et och vläicht guer net esou vill, ausser dass ee sech eventuell weider onwuel fillt. Jo, an also zum Thema gesellschaftlech quasi oder kollektiv Räim schafen oder och d'Atmosphär schafe fir d'Gefill ze hu kënnen iwwer Sexualitéit ze schwätzen, kann ech just soen, datt dat natierlech och esou e bëssen de Privileeg ass dovunner eng sexualpädagogesch Ausbildung ze hunn an Aarbechtskolleeg innen ze hunn, déi déi halt och gemeet hunn an och einfach jo sou vill iwwer Sex schwätzen, dass se Übung do dranner hunn a vläicht scho mat puer vun de Gefiller déi dat sech mat sech bréngt vun Onwuelsinn an Schummt oder net genau wëssen, wéi spieren ech do meng Grenzen, wéi taaschten ech mech do erun an ech muss soen, dass dat immens wueldoend och ass an deenen Räim mech ze befannen, och wann dat oft heescht, op esou enger Metaebene iwwer Bezéiungen a Sexualitéit ze schwätzen, léiert een jo trotzdem ëmmer eppes fir sech selwer an iwwer déi aner Persoun. An et ass trotzdem awer och nach ëmmer esou, wann iergendee mer vu mengen Aarbechtskolleeg, innen aus engem sexualpädagogesche Kontext mol eppes zielt vun enger Bezéiung, dass ech mech immens wäertgeschätzt fille well dat elo net normal ass. Also et ass trotzdem nach esou eng Aarbechtsbezéiung, wou ee sech och muss gutt verstoen a vläicht e bëssen ufrëndele fir iergendeppes Perséinleches ze zielen. An awer ass iergendwéi eng aner Basis do och. Oder esou d'Wësse vun engem gemeinsame Verständnis an esou engem Konsens, datt et am Fong cool a wichteg ass oder firwat et cool a wichteg ass iwwer Bezéiungen a Sexualitéit ze schwätzen. A soss kann ech wierklech am Fong nëmme recommandéieren, mol eng Kéier sou eng Kitchen Table Polyamory Erfarung ze maachen, well et ass natierlech scho flott, wann tëschent deene meeschte Leit eng emotional an och sexuell Vertrauensbasis do ass, well een do kann natierlech anescht iwwer Sex schwätzen. Also ech denke ganz vill Leit maachen d'Erfarung, dass et fir si am liichtsten ass innerhalb vun där Bezéiung an där se Sex hunn iwwer Sex ze schwätzen. A wann een dat natierlech an engem méi grousse Kontext huet, well all oder well déi meescht Leit dat mat engem oder méi Leit am Raum hunn, sinn natierlech och ganz aner Gespréicher méiglech an och dat ass natierlech ëmmer e bëssen opreegend, well elo keng Saache sinn, déi een all Kéiers sech esou zielt, mee dat, D'Thema muss opkommen an et muss een iergendwéi e gudde Gespréichsflow an der Grupp hunn an esou. Mä et ass och, jo, einfach iergendwéi wholesome a schéin entspaant iwwer Themen ze schwätzen, wou een d'Gefill huet, dat ass soss kee Gespréich, wat ee géing mat Gruppen, Frëndesgruppen onbedéngt ufänken an ech sinn extrem frou dass ech déi Erfahrung kann an oder konnt a menge Bezéiungskonstellatiounen an och a menge Frëndeskonstellatiounen maachen. Jo, also ech iergendwéi gëtt dat mer eng aner Form vu Vertrauen. Ech weess och net genau wéi ech et soll benennen. Ech hunn nach net sou intensiv driwwer nogeduecht. Vläicht, ech sinn am gaangen ze iwwerleeën wéi mer dat iwwert e Podcast vläicht och kënnen erméiglechen. Wëlls de Leit alueden déi eis nolauschteren a mat deenen iwwer Sex schwätzen, vläicht, ech weess et net. Bis elo hunn eis Episode viru Publikum, do ware jo mer ëmmer mir esou op engem Podest oder op d'mannst e bëssen iergendwou, wou een eis gesinn huet an et hunn, bon, bei deenen engen Episoden hu méi Leit matgeschwat, bei deenen anere manner, mee et ass Et ass meeschtens ëm sou Meta-Theme gaang, wou een dann och bësse méi theoretesch kann soen, mee vläicht musse mer effektiv meng ka sou e maybe sex kitchen table iergendwou opstellen an eis e puer Leit eraussichen, déi mer, déi mer dorunner sëtzen a mat deenen iwwer Sex schwätzen. Dat wier vläicht mol eng ganz gutt, eng ganz gutt Übung. déi, déi aner Übung, déi ech wollt eisen Nolauschterer, ouni innen, ähm, mat op de Wee ginn, wär net Kitchen Table ze maachen, mee Futtballclub a probéieren, de Locker Room Talk äh, seriö an éierlech ze féieren. Mee ech mengen, datt dat immens, immens Schwéier ass, mee falls iergend een dat wëll probéieren, dir hutt mäi Seegen. Schreiwt eis gäre wéi et gaangen ass. Jo ech géing sou eng Episode cool fannen Joël wéi's du se virgeschloen hues. Ech wees awer net also och ob ech mech géing comfortable fillen déi opzehuelen well ech fannen da verléiert et eben sou bëssen déi déi Intimitéit. Also vläicht ass et och einfach e Workshop dee mer mol op engem End of Season Event organiséieren. Mir halen iech um Lafenden. An haalt iech gäre selwer um Lafenden andeems der ëmmer mol erëm op eis Insta-Page gitt, well mir sinn, wéi der wahrscheinlech mierkt, geshadowbanned ginn. Also eis Saache gi wéinst dem Wuert Sex oft ville Leit net méi ugewisen. An haalt eis och gären um Lafenden, schreift eis op sex@ara.lu wann der Feedback hutt oder iech Theme wënscht. Jo an dann gëtt et mir. dir Merci ze soen, Joël, dass du haut mat mir iwwer iwwer Bezéiungen a Sex schwätze geschwat hues. Ma dat ass gär geschitt, Kelly. A wann der mol rëm Friends hutt, mat deenen der gären iwwer Bezéiungen oder Sexualitéit schwätze géingt, kënnt der hinnen als Hint och einfach déi heiten Episod schécken. Bis geschwënn! Ciao!
Eng gutt Fro! Gutt gefrot!
Wat sinn Poppers? Poppers kommen a klenge gläsene Fläschen mat faarwege Logoen drop an Nimm wéi Rush, Extreme oder Jungle Juice.

Poppers ginn als rekreativ Substanz benotzt. Heibäi handelt et sech ëm Alkylnitriter, also ëm Amyl-, Butyl an Isobutylnitrit. An de klenge Fläschen ass eng Flëssegkeet, déi verflitt an déi een anotemt. Doduerch kritt een ee Rush, et gëtt engem dronken a waarm, d'Häerz schléit méi séier an et huet een ee Gefill vun Euphorie, et ass ee méi wakereg an et entspaant. Muskelen. Dëst geschitt andeems d'Substanz vasodilatéierend wierkt, se relaxéiert an erweidert d'Bluttgefäässer, änlech wéi Alkohol. De Kierper stéisst Stickoxid aus, wat de Bluttdrock méi niddreg mécht a mécht, datt d'Blutt besser zirkuléiert. Et mierkt een den Effekt direkt nom Inhaléieren an dësen hält e puer Minutten un.

Dëst kann d'sexuell Experienz besser maachen an et ass ee méi sensibel. De Rush an d'Euphorie kënnen a sozialen an an intime Momenter gutt doen an och am Feierkontext a beim Danzen hëllefen. Well Poppers zimmlech einfach ze beschafe sinn an net deier sinn, si se méi accessibel wéi verschidden aner Substanzen, déi een zum Beispill um Schwaarzmaart kafe misst. Mee net alles wat ongesond richt ass och Gold. Zu de Risiken direkt nom Anootmen ziele Kappwéi, Iwwelkeet an Dronkenheet. An den niddrege Bluttdrock erhéicht de Risiko vum Schwaachfalen. D'Flëssegkeet ass ätzend a kann op der Haut an am Mond Verbrennungen ausléisen. Och fir d'Aen ass et geféierlech an et soll ee gutt oppassen se net ze verschëdden. D'Flëssegkeet ass och héich brennbar an et soll een oppassen se wäit wech vun Zigaretten an oppene Flamen ze halen. Wann ee Poppers vill an oft anotemt, kënnen dës d'Longen an d'Nues irritéieren a sech negativ op d'Ootmung ausüben. Se kënnen och mat Medikamenter, déi de Bluttdrock erofdrécken, wéi zum Beispill Viagra, interagéieren, wat de Risiko vum Schwaachfalen erhéicht. Well den Effekt just kuerz hält, kann et zu enger Ofhängegkeet kommen, wann een all puer Minutt erëm Poppers zou sech hëlt. Hei handelt et sech ëm eng psychesch Ofhängegkeet, Poppers maachen net kierperlech süchteg. Well Poppers den Anus relaxéieren, wat anal sexuell Praxe méi einfach mécht, si se bei Männer, déi Sex mat Männer hunn, beléift. An den. 1970er an achtzeger Jore ware se e feste Bestanddeel vun der schwuler sexueller Liberatioun an och lo si se an der LGBTQI-Communitéit beléift. Poppers hunn also Virdeeler an hir Risiken, se hunn een onverkennbare Geroch a kënnen drop hindeiten, wat de Plang fir d'Afterparty ass. An du sou, reize Poppers dech?